Abusuafoɔ yɛ ma mo momo nya berɛ atwe amee ataa yɛn ho akɔ aba na afei yi mpu ne mpu no reba so ɛyɛ the general

eh, ɔyɛ kokoo kuani, eh, wayɛ DC, wayɛ assembly man, wayɛ party secretary, infact wayɛ MP, nti ɔse wayɛ biribiaa bi, seisei ɔwɔ position, ɛdeɛn na ɔɔyɛ ɛnɛ, trust me, nkɔmmɔ no deɛ ɛyɛ tenteenten from ɛyɛ eh, NDC wahu, anniversary no a wɔkɔdiiɛ no, ne nserewa a yɛto faa ne ho ɛbɛsi ɛnnɛ,

Deɛ wayɛ bi da deɛ wosan kɔ hɔ a ɛnyɛ problem koraa. Oh okay.
Uh, yɛ wokɔ opposition this is the second time ayɛ yɛ ne woyɛ interview. First one na mo nyɛ ni mo anniversary no. Na ano mo kɔdi mo anniversary yi sɛdeɛ wura gyegye eh, sɛ o wo sɛ yɛde wotena pɔnkɔ no so koraa ɛnyɛ yɛ frama bɛho wato fam ne ade. Wopɛ agorɔ paa na agorɔ wei na mo nyɛ duru. Oh dabi na sɛ wote hɔ ne yɛse w'anim sɛ man hene a ɛnyɛ wo dɛ. ɛ de. Ɛhɛɛ nti ɛnyɛ obiara na yɛbɛtumi aka sɛ yɛde no tena pɔnkɔ no so a yɛbɛtumi, ɔbɛtumi akɔ speed ama yɛadi nkonim. But sɛ wɔyɛse wo tena pɔnkɔ no so a wobɛfiri atɔ mu ɛha. Dabi o, ɔse mɛkɔ speed paa ɛfisɛ me mu ɛha nti pɔnkɔ no mmrɛ, saa na ɔka ɛ.
Okay, nti wo faa no positive. Ɛɛ na sɛ saa a na mete hɔ na ɔɔka. Okay. Ɛhɛɛ na mmom me mu ɛha, me ho nyɛ fɛ, ɛna meka se oh. Menye nni sɛ ahoɔfɛ na yɛde di president a, sɛ nka beauty queen no na ɛkɔfaa no ma no kɔyɛɛ president prɛko. Ɛna afei nso eh, 2016 eh, election yi, ɛm sɛ ɛnyɛ deɛ ne ho ɛfɛ paa no na ɛdi nkonim. Nti ɛkyerɛ Ghanafoɔ sɛ ɛnyɛ ahoɔfɛ na yɛde yɛ. A wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ?
Oh na sɛ twenty sixteen presidential candidates wo hwɛ wɔ mo nyinaa ni mu a. Hwan paa na na ne ho ɛfɛ?
Sɛ na president Mahama na na ne ho ɛfɛ.
Wɔn a wɔn gyina yɛ ne nyinaa. Wɔn a wɔn gyina yɛ nyinaa. Sɛ gaa ɛno deɛ Ghana foɔ nyinaa ɛnim. Oh okay. Ɛna saa abirɛ no koraa na sɛ campaign no mu ɛbaa mu sɛ president deɛ nyɛ beauty contest. Mm. Ɛhɛn. Ah, me ara me founder no ankasa kaa bi. Okay. Nti ɛna me nso menim sɛ me me wɔ wo hold me responsible for adwuma a mayɛ anaa deɛ manyɛ no yie a, mhm. ɛno deɛ me take responsibility. But obi adwuma deɛ me mentumi nmi ansa ho question efisɛ me no mabrabɔ mu nsɛm ne deɛ mayɛ no wɔ wiase wobisa me ho asɛm a metumi ayi ano. Na Nyankopɔn na ɛbɔɔ me. Nyankopɔn question so wode bɛbisa me sɛn? Nyankopɔn na ɛbɔɔ obiara kaa sɛ obi afuru nyɛ kɛse, obi nyɛ tenten, obi nyɛ sei ne ade. Nti sɛ wopɛ sɛ wohunu eh, anaasɛ wohwɛ sɛ sintɔ bi wɔ adebɔ no mu a, Ɛnyɛ obiara na ɛbɔɔ ne ho nti ɛno deɛ wobisa me ho question a mentumi nyɛ ano. Wontumi nyɛ ano a. Afei yɛmmɔ nkɔmmɔ. Ɛɛ Ɔpanin Kwasi Botwe, mo loosey yei, moakɔ aprɔbɔ, wobaeɛ na afei na wɔyɛ wɔn gyesɛ wɔawie wɔn adwuma, wɔde report no aba. Wɔn se deɛn nti na modi nkoguo? Oh, sɛ yɛyɛ sɛ wɔnkɔhwehwɛ nneɛma mu na wɔmmɛtu yɛn fo. Ɛna wɔakɔ aba. Okay. Ɛna wɔabɛtu yɛn fo. Ɛna yɛde yɛn afotuo reyɛ adwuma. Nsa wo nka yɛ party ho.
But yɛyɛ Ghanafoɔ a yɛyɛ stakeholders, yɛwɔ pɛpa wɔ mo party no mu, nti yɛhu bi a ɛbɛboa. Oh dabi, sɛ report no so deɛ yɛkaa sɛ monkɔ hwehwɛ no, ɛnyɛ NDC foɔ mma ho mfomso o, ɛnyɛ ɛno nko ara. Yɛnhwehwɛ, nyɛ NDC foɔ deɛ wɔbɛyɛ no yie anaa wɔnyɛ no yie nko ara na ɛtumi ma yɛdi nkunim anaa yɛdi nkuguo. Okay. Yɛne other parties so ɛ na contesting yɛ. Deɛ wɔn nso bi yɛɛyɛ no, yɛtumi ma yɛdi nkuguo. Ɛno nti sɛ woakɔhunu sɛ obi ayɛ biribi bi na ɛnam saa so na wodii nkuguo a, na wo ne no resan akɔ competition a, na woabɛgyina abɔnten aka sɛ, oh, yɛhuu sɛ NPP foɔ yɛɛ sei, yɛɛ sei, yɛɛ sei nti 2020 no yɛn nso yɛbɛyɛ wɔn sei na yɛatumi asi ano a. Sɛdeɛ wokɔ ko na wode w'akodeɛ kɔkyerɛ nipa a wo ne no rekɔ ko no a, sɛdeɛ ɔbɛfa ne ho adwene. Ɛna akyire nsɛnsɛm a ɛpiepie mu ba no, sɛ mo ara monim sɛ report no, deɛ nti a yɛamfa report no ankyerɛ no, Ghanafoɔ bɛgye atom. Te sɛn?
Ah, sɛ NPP foɔ no ara na ɛka sɛ wɔn ayɛ biribi asie na eh, Kennedy Agyapong sɛ wɔn goro ne ho a, adeɛ a wɔn yɛɛyɛ a wɔn dii nkunim no, ɔbɛ, ɔbɛ, ɔbɛbuebue ne nyinaa nso ama NDC no agu, eh, NPP no agu. Okay. Ɛkyerɛ wo sɛ wɔn no yɛ biribi bɔne bi. Mm. So ahu. Enti sɛ yɛn Dr. Botwe nso kɔɔ round no, mm-hmm. wakɔpie saa biribi bɔne no so. Ɔkɔpie so wɔ mo party mu anaasɛ NPP foɔ. Na sɛ nyɛ yɛ party nko ara mu adwuma na yɛkaa sɛ ɔnkɔyɛ. Ɛsɛ ɔnkɔhwehwɛ ɛyi nti no wɔn nim baabi nneɛma bebree wɔ hɔ a wɔn ahwehwɛ mu. Ɛno nti no woka sɛ wode report no reto abɔnten a ɛnyɛ. Efisɛ obi a wayɛ biribi a atia yɛ party no a ɛnam so ma yɛdi nkoguo no wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ bio ma ɔbɛda ne ho so. Ɛno nti yɛkaa na amanfoɔ se yɛnte aseɛ yɛnte aseɛ na Nyame nkyɛ adeɛ. NPP foɔ no ankasa startee ka sɛ ɛɛ secret bi a wɔn yɛeɛ a wɔn dii nku ɛm ɛyi ɛte sɛ deɛ sɛbe moakɔ wia nam na ɛ moakɔ wia apɔnkye na obiara se ɔnka ɛna mo moawie awie wei baeɛ a na ɔse a momma me nsuo na menom ngu m'adeɛ so Ɔse ah adeɛ bɛn yanka sɛ yɛbaa yɛnka ɛna ɔse oh na meka sɛ menom nsuo agu madeɛ so a na maka sɛ yɛakɔwe apɔnkye anaa so ahu ɛnti no ɛde saa de saa na apue ɛnti no yɛn deɛ report no deɛ ɛwɔ mu no ɛbi fa other parties no adwuma a wɔn ayɛ ɛne ada ada nneɛma bi a asi a ɛnyɛ necessarily yɛn yɛ partyfoɔ mu ho ho ansɛm Enti wontumi mfa report no fa bi nto dwa na wonnya fa bi. Enti recommendations a wɔde aba no, deɛ ɛfa yɛ partyfoɔ ho sɛ deɛ ɛsɛ sɛ obiara hu no anaa anammɔn foforɔ a ɛsɛ yɛtu biara no, yɛbɛbɔ aporɔw na yɛahyiahyia saa nkorɔfoɔ no aka sɛ, monyɛ wei sei na monnane mo nsa ano sei, monyɛ wei sei na monnane mo nsa ano sei. Ɛno na yɛde bɛyɛ. Nti another aporɔboɔ bɛba so. Sɛ wɔn no kɔ kɔ pɛɛ ayi brɛ yɛn. Sɛ yɛn yɛtɔ aba wie a, yɛn mpanimfoɔ yɛn kɔ round. Okay. Nti wɔn kɔ pɛ afutuo brɛ yɛn a, yɛde saa afutuo no bɛkɔ round akɔ yɛ reorganization. Mm. Nti sɛdeɛ woka yi deɛ, mo nyɛ mo adwene sɛ report mo bɛ make no public? Dabi dabi, na sɛ ɛnyɛ meant for public consumption. But sɛ mo te committee no, mo ka kyerɛ public, mo frɛ nsɛntwerɛfoɔ, yɛyɛ aware sɛ mo ate committee, chairman of the committee, nti from the onset no, Moa whip yɛn interest ama yɛn ani di akyire. Deɛ ɛsɛ sɛ mo te nea kan kyerɛ mo no.
But ebi mo adwene yɛ wɔn sɛ ɛnka mo ma no yɛ mo wɔ opposition kura mo betumi a produce no on a mass scale na mo atɔn ɛno kura bɛma mo anya sika. Adɛn sɛ Wo yare na woakɔ dɔkta na dɔkta akɔyɛ nhwehwɛmu, wayɛ lab test ne adeadeɛ nyinaa a ɔse wowɔ ha, woanya yadeɛ wei, woanya wei, woanya wei, na wobaeɛ a wode akɔ printing press na woakɔ printi copies sɛ wiasefoɔ nyinaa mmɛgye copy nkɔhwɛ sɛ woyare na ɛno ɛdeɛ bɛn na ɛwom, mfasoɔ bɛn na wobɛnya afiri mu? Sɛ wei ɛnyɛ sɛ yareɛ kɛkɛ o. Dɔktani a ɔhwɛ wo no, ɔno na ɔde report no ma no. na ɔnoa ahwɛso ama wo n'aduro nti wokɔ nom aduro a ɛkyɛ sɛ you are okay obiara nni hɔ a ɔdɔ ne internal eh, affairs wate sɛ business bi de ne internal nneɛma yɛ in fact ɛkɔyɛ audit koraa wɔ eh, business establishment bi a even sɛ yɛ public company a yɛwɔ audited accounts a yɛ publish ɛne ɛwɔ management letter a Yɛ yɛ yɛ yɛkae no boardroom na yɛagyina so, recommendations, ɛno na recommendations a ɛwɔ mu, sintɔ a ɛwɔ mu ne adeade nyinaa wɔbɛhwɛ so de ayɛ adwuma. So Ɛnyɛ adeɛ a equally, obiara nkɔ public yɛmfa no sɛ moyɛ ɔman ɛ adeɛ because seesei a moyɛ the largest opposition party, Yeah. mo asɛm fa ɛ Ghanafoɔ ho, anyɛ hwee mo nso monya four million votes nti mo nso mowɔ mo nkorɔfoɔ, ebinom pɛ sɛ wɔte, ɛnneɛ m momma ɛfa a ɛyɛ ma ɔmanfoɔ no wɔnte ɛ. Deɛ yɛma ɔmanfoɔ ne sɛ yɛaka akyerɛ amanfoɔ sɛ yɛn adɔfoɔ nyinaa ntwa wɔn akoma nto wɔn yam na yɛhwehwɛ yɛhwehwɛ deɛ ɛnam so a yɛdi nku nkuguo na yɛahwɛ kwan foforɔ a yɛbɛfa so na yɛaorganise yɛn nneɛma yie. Wɔkɔhwehwɛɛ mu nso, nneɛma a wɔde baeɛ sɛ yɛnsesa yɛn nsa ano na yɛnyɛ no, yɛaka ama obiara ate. Recommendations no nyinaa yɛaka ama obiara ate. That's all. Ɛno na ɛsɛ mu no. Nti sesei a yɛnka Bost. Bost ɔpanin Alfred Obeng, eh, nsɛnsɛm no bɔ baeɛ, fuel yɛ contaminate no, na ɔbeɛ na aba, wa clear no. Sɛ NDC as a party, mo yɛ okay with beɛ na nhwehwɛ mu?
Asɛm no aba no nyɛ NDC anaa NPP anaasɛ Ɛyɛ biribi biara. Ɛyɛ ɔman no asɛm. So, na asɛm a aba ne sɛn? Ɛɛ, NDC foɔ na ɛbɛ blow alarm, parliament ayifoɔ no bɛ blow alarm sɛ ɛɛ biribi bɔne bi akɔ so wɔ Bost hɔ. Na Deɛ akɔ so wɔ hɔ ne sɛ pɛtro sɛ diesel o whatever adi afra
ama anka wode gu kaa mu a ɛnyɛ yie na wɔn ate sɛ saa pɛtro no five million litres or so yɛatɔn yɛafa kwan bi so atɔn a ɛnyɛ kwan papa so na yɛanhwɛ yie a Ɛɛ, ebi koraa bɛkɔ akɔdi, wɔn, wɔn koraa allege sɛ ebi koraa kɔdi market dada. Enti ɛno, ɛbɛtumi asɛesɛe amanfoɔ cars. Okay.
Ɛɛ, wɔate sɛ, ɛɛ, nnipa korɔ nso a yɛtɔn ma, kwan a yɛfaa so tɔn yɛ, ɛyɛ ne boɔ ne sika a aban bɛhwere wɔ mu no, ɛno nso, ɛmu yɛ naa kakra. Ɛna company nso a yɛtɔn maa wɔn no, ɛyɛ ghost company. Ɛkyerɛ sɛ yɛpam ghost no firi payroll so no, seesei waba contract mu. Because wei, wei baa sɛ Minister of Finance sɛ wapam eh, nsamanfoɔ afiri payroll so. Okay.
Seesei deɛ ɛba yi deɛ na kyerɛ sɛ Nsamanfoɔ no firi payroll so no wɔn aba contract mu sɛ yɛama nnipa a yɛatɔn saa aban agyapadeɛ company a yɛatɔn ama wɔn no na ɛnni hɔ koraa wɔ aberɛ a yɛdi saa adwa no na yɛnya mfɔɔmoo company no ɛna yɛafɔɔmo awie yɛatɔn awie ansa na yɛkɔ fɔɔmo company a ɔne aban di saa nsawɔsoɔ no a wɔtɔn saa adeɛ no afei so Kɔmpani no, ɛnyɛ kɔmpani biara nso na ɛtumi di saa dwa no a wɔreka sɛ wɔadi no. Enti, in the first place, Registrar General nregister kɔmpani no saa tam a wɔdi dwa no. Ɛnna afei nso, sɛ BPA, ansa na wobɛkɔ akɔdi saa dwa no nso no, ɛsɛ sɛ wɔma wo license bi sɛ woyɛ kɔmpani a wotumi di oil no ho dwa te sɛ deɛ wɔka no. Ɛno nso koraa no, BPA foɔ nso ɛmmaa lansese biara mmaa obiara sɛ ɔmfa nkɔdi saa dwa no. Na kyerɛ sɛ, nneɛma saa asisi deɛ a, ɛhia sɛ aban mmea hwehwɛ mu. Nti wɔyɛɛ press conference no, ankyɛ wɔn saetee ɛɛ NPA mmara a wɔn abu so ne ade. Nti ankyɛ ɛna NPA panin baa out bɛkaa sɛ, Ɛyɛ nɔkorɛ, kompani bi a yɛabobɔ din, Movenpina ne baako bi a wɔabobɔ din sɛ wɔn, Soup no a wɔabobɔ din sɛ wɔakɔtɔ saa adeɛ no, wɔnni license biara sɛ wɔtumi di saa dwa no. Ɛkyerɛ sɛ that aspect deɛ yɛaconfirm. Ɛna minority, majorityfoɔ nso yɛɛ press conference Wɔn nso yɛɛ press conference, wɔn nso gye too mu sɛ saa company no yɛ nregistaeɛ. Aha, wɔn agye atom sɛ, well, wɔn se wɔn ntumi nhu sɛ yɛ register anaa yɛ nregistaeɛ, but mmom wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ɔman mmara no mu no, sɛ company yɛmfa wɔn yɛ koraa a ɛtumi ne aban di dwa. Ɛnna wɔn nso bɛkae. Enti no, wɔn nso kaa wɔn ano asɛm wiei. Ɛm sɛ wɔn ne minorityfoɔ no agree on the five million litre no ho asɛm. Ɛhɛn, because they didn't contradict it sɛ ne dodoɔ bɛyɛ saa, na mmom wɔn disagree sɛ wei se aban wotɔn no saa a, aban bɛbɔ ka sei, wei nso se aban bɛbɔ ka sei. Ɛhɔ no figures no wɔn disagreeɛ. Ɛnna wɔsan gye too mu sɛ Aban Anti Committee na ɛnyɛ nhwehwɛmu nhwɛ bɔs no ne n'adwumasɛm ne nneɛma nneɛma nyinaa. Anso hɔ ara na wɔsan kekakekaa nsɛm bi de kɔfaa Wia Darko ho ne nkurɔfoɔ bi ho a, ah, megye di sɛ na asɛm no a yɛreka no, ɛnyɛ ɛno ho asɛm na yɛreka, but wɔn, sɛdeɛ wɔyɛɛ no, Ghanafoɔ bebree nyaa adwene sɛ Wɔmpɛ sɛ wɔn kɔm pɛɛ sɛ, sɛ bɔne asi nnɛ koraa a, bɔne no bi asi da nti abalanse, enti obiara mfa ne ho nkɔdi. Ankyɛ na Minister for Energy no nso yɛɛ press conference sɛ asɛm a asi no, wɔate committee nnipa nwɔtwe sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔhwehwɛ saa adeɛ no mu. Wɔbobɔbobɔ baabi a nnipa no bɛfire a wohwɛ a wɔyɛ industry players no bi wom, NPE foɔ bɛba mu, sɛ BDC foɔ bi bɛba mu, wɔn a wɔnim saa type of adwuma no ne n'adwadie ho. Na afei BNI ni nso bɛba mu ne I mean obi a ɔpɛ sɛ ɔnim, BNI foɔ nso bɛ take charge of ne security aspect no. Enti wɔbɛhwehwɛ saa nneɛma no mu na deɛ ɛwom biara no wɔn de abɛto dwa na sɛ Ghanafoɔ eh, yɛahunu biribi biara transparently na neɛ obiara twa n'akoma ato ne yam yɛn yɛnka bi nhyɛ mu na ɛte sɛ yɛnua Kennedy Agyapong, ɔbaa out na bɛkaa sɛ saa nhwehwɛmu no a wɔyɛ ne ade no, saa panin no a ɔda bust no ano no, me kan na NDC foɔ no koraa yɛ sɛ yɛmma panin no ntra nkyɛn ne nhwehwɛhwehwɛ saa ne ba no ho. Na obiara nim na ɔde ne nsa ka no a, Adeɛ a ɛnni na ɛbɛyɛ NPP foɔ ɛfiri sɛ papa no ɔde sika boaa NPP campaign ɛna nneɛma nneɛma bi so a wɔn yɛɛyɛ a NPP winniiɛ. Sɛ wɔn nnim na wɔn deɛ nsa ka no a wɔbɛbuebue ne nyinaa so ama NPP party no agu koraa aban no bɛgu Yɛnim sɛ papa yi deɛ ɛtɔ da bi a ne bo fu a ɔtumi kekankeka nsɛm sei ara, sɛ ha koraa a waba abɛkeka bi sei ara, enti ebi a aba a mfa nyɛ adwuma. Afei adeɛ nkɔkye a na Kandapaa abɛka sɛ oh BNI foɔ akɔhwehwɛ nsɛm no nyinaa nti kɔmiti a aban se ɔde rehwehwɛ mu no ɛho nni mfasoɔ biara yɛngu no. Ɔse ah sesei Ministerfoɔ mmienu a mo nyinaa mo firi aban koro no ara mu nti asɛm no siiɛ no ɛɛ aban no hyiaaeɛ yɛɛ sɛ kwan wei na yɛde bɛfa so anaa? Sɛ saa na ɛte a adɛn nti na Minister baako ka sei na baako nso ka sei? Nna kyerɛ sɛ confusion kakra wɔ hɔ. Afei adeɛ san kɔ kyeeɛ a, na Adjako no ara, minister no a ɔdii kan tee first committee no, ɔno nso aba out abɛka sɛ eh, Kandapaa ayi a ɔse wahwehwɛ mu no, na Kandapaa no se ɔno ne Bianaefoɔ wama wɔn akɔ hwehwɛ mu nti obiara nyɛɛ bɔne nti asɛm no yɛntwam na asɛm no eh, mfa n'asɛm nkɔ. Saa na ɔkaa no. Ɛɛ, sɛ papa no a ɔyɛɛ yi no, ɔnyɛɛ bɔne biara nti saa ɛɛ ɛɛ investigation no a Energy Minister no ɛɛ ɛɛyɛ no ɛho nni mfasoɔ biara, yɛntwa mu. Adeɛ kye a na Minister no nso abɛtwa mu ampa sɛ seesei deɛ wɔn nhu bɛ bɔne biara, obiara mfa n'asɛm obi asɛm mfa n'asɛm nkɔ.
Okay. Ɛno na Ɛɛ, megye di sɛ moate civil society organisations so asɔre aka sɛ asɛm a kwan a aban no afa so sɛ wɔadi asɛm no awie no deɛ, ɛnyɛ kwan papa so. Meanwhile nso, ɛɛ, press conf, minority, majorityfoɔ press conference no Nnipa a wɔpɛɛ sɛ yɛbobɔ wɔn din de nsɛm bi afɔrefɔre wɔn ho am sɛ ayi, awura daako ne panin baako, wɔn nso so akɔ kɔɔto seesei a nti wɔn asɛm no deɛ yɛntumi nka ho asɛm wɔ ha agya. Kɔntɛmte kɔntɛmte nsɛm a aba wiase yi nti, nti, nti wɔn deɛ de wɔn a ɛbobɔ wɔn din no akɔ kɔɔto a sɛ wɔn clear wɔn din nti ɛno deɛ ɛnna nkyɛn but Aban afa mu deɛ no deɛ ɛyɛ still wɔ hɔ. Nti sɛsi ara civil society organisations yi yɛ asɔre aka sɛ aban deɛ ɔɔka sɛ yahwɛ BNI yakɔ hwehwɛ adeɛ no mu no deɛ ɛnyɛ nnɔkorɛ no. Ɛno na akɔ fa asɛm yi aba a sɛ bɛ yeinom nyinaa yɛsan bɛka bi. Ɛfiri sɛ. Wobɛka sɛ asɛm no asa a, ɛsa sɛn? Sɛ deɛ ɛdi kan, kɔmpani no a yɛse yɛatɔn ade yi ama wɔn no, obi se kɔmpani no na ɛnni wiase koraa na yɛretɔn adeɛ ama no, ɔne aban di dwa, Ghost Company a ɔne aban adi dwa. Ɛyɛ nɔkorɛ anaa ɛnyɛ nɔkorɛ? Yɛntee ho hwee. Na bia na report no a ansa those questions no. No! Wanya report no bia kan? Menya because me me ɛnyɛ bia na report na ɛsɛ sɛ yɛ concentrate wɔ so nnɛ. Because asɛm aba ama sector ministry no ate committee a industry players no nyinaa because confusion koraa sii industry no mu o. NPA foɔ asi so dua pɛn sɛ saa company no a wɔka no, wɔnni license sɛ wɔdi saa adwuma no. Ɛno nti minister no anammɔn no a na ɔretu no, ɛno na ɛda ne kwan mu sɛ committee nie, ɛɛ NPA foɔ nipa wɔ so, wei wɔ so, wei wɔ so, wei wɔ so. Na BNI foɔ deɛ ɛfa security ho ne adeade, BNI foɔ so wɔ so. Nti yɛntena ase na yɛnhwɛ asɛm no mu na yɛnhunu sɛ bɔne bi wɔ mu a, So ne ahu. Sɛ nhwehwɛmu korɔ no na nka BNI foɔ nka committee ne bɛyɛ. Mesrɛw nti BNI yɛate saa committee yi awie na ɔse wagya committee no hɔ minister foforɔ a wo ɛnyɛ wo sector mhm. na wakɔ akɔ paw wo BNI foɔ meanwhile wo BNI ni no bi representable ɛwɔ ɛɛ committee wei no so wose wowɔ ama BNI foɔ no nko akɔyɛ nhwehwɛmu bi de mmuaeɛ aba sɛ, Deɛ kɔmitii baako bɛyɛ no ho nni mfasoɔ, yɛngu no na yɛntena yɛn baabi. Ɛnna meka sɛ, These are questions, because tie o, contamination no a aba no. BNI foɔ no, wɔn a na wɔfa to wɔn nsa sɛ state institution a wɔkɔyɛ nhwehwɛmu anaasɛ minister no paw wɔn sɛ wɔnyɛ nhwehwɛmu. Whichever way, Whichever way a ɛnam biara no, it cannot stop com ɛyi committee no a yɛate sɛ yɛnkɔhwehwɛ asɛm no mu no. But Ɛna sɛ a nka wɔn the nso same baeɛ no, finding na ɛbɛba. the Ɛnam sɛ ɛnɛ Obi na and I have brought out the findings so committee no adwuma a mobɛyɛ no it has been done. Wei ne first time a BNIfoɔ yɛ nhwehwɛmu. Ɔse botwe committee no a na wobisa me ho asɛm sɛ before a wɔyɛ no na yɛ founder akɔ akɔka deɛ nti a ɔno susu sɛ yɛdi nkuguo. ato dwa. Obi foforɔ nso akɔka ne deɛ. Wohu sɛ yɛma Kwasibotwe Committee gyae adwuma. Enti no, sɛ BNIfoɔ wɔ finding bi a, wɔmfa ma wɔn nipa no nkɔ committee no so na ɛnyɛ inputs into that committee no adwuma. Na nkɔka sɛ BNIfoɔ akɔhwehwɛ mu a, wɔhwehwɛ mu sɛn? Sɛsi a BNIfoɔ, have they been able to answer the question sɛ NPA Aregister alliance se saa eh, moving pina ne eh, other company no have they answered that question na sɛ wɔn ansa sɛ ɛyɛ registered eh, wɔn wɔ license a wɔn de yɛ adwuma no a adɛn na mpa panin no dɛn na yɛaka akyerɛ no ɔno nso aba abɛdi eh, na ɛkyɛ sɛ ntorɔ na ɔno nso abɛdi akyerɛ yɛn ghanafoɔ nyinaa na ɛna company no a eh, eh, registrar general hɔ nso Documents a ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ company yi yɛma yɛ register no, yɛwoo saa company no ɛyɛ first June na first June no mmaeɛ no yɛnya nwoo no ɔhyɛ yafunu mu no na ɔne aban ɛredi dwa ɛyɛ nineteenth May. Na saa nneɛma yi nyinaa montumi mmɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ Ghanafoɔ. Ɛn minority-foɔ nso yɛ allegation sɛ saa company no so koraa no, ne ho ɛɛ ɛɛ MD no ho bɔn mu. Boss MD no ne ho bɔn saa Movenpin na ne other companies no ɛfiri sɛ wɔn ahwehwɛ mu abɛka sɛ Movenpin na company no kwan a ɛfaa so a Yɛn register company na ɛne aban redi dwa. Ɛɛ MD no hu saa company no wɔ he na ɔhyɛ yafunu mu no na wɔn ne aban redi saa dwa no ana? Ɛna efiri hɔ nso no, wɔn nso de asɛm bi abɛto dwa sɛ saa Moving Pina no telephone number Wɔn use saa MD no ne office number na ɛyɛ moving pin na no telephone number a ɛwɔ official documents so. Saa questions yi yɛn tee ho hwee. Ɛna ɛfiri hɔ nso no, ɛm sɛ bia na ɛfoe wɔn ka sɛ eh, one major issue a na ɛno wɔn ka sɛ eh, ɛkɔɔ so a na ɛha Ghanafoɔ nyinaa nso ne sɛ Ɛse oil no ebi akɔdi market ama anhwɛ a ebi bɛtɔn, ebi bɛtotɔ de agugu wɔn car mu a ɛbɛsɛe ne adeade. Ɛno ebi aba abɛyi ano sɛ ɛnte saa a wɔakyerɛkyerɛ quantity a yɛakɔhunu sɛ ɛwɔ tanks mu ne quantity a aka Wo nso, obiara a wotena akyire na wode deɛ ɛsɛ yɛ de agu tank mu ne deɛ aka no, wode ɛka ho a, ɛnnuru five million no a, five million litres no nso a yɛreka no. Enti no, sɛ yɛatɔn bi anaa yɛntɔn bi, ɛno nso yɛ issues a ayi nso rekɔ akɔhwɛ. Ɛno nti no, deɛ ɛrekɔ so no. Na wonni ne sɛ BNR report no clear saa adeɛ no nyinaa? Ɛna mekyɛ sɛ.
We are not expecting any report from BNI no at this stage. Sɛ BNI. Ɛnfa ho ne sɛdeɛ wɔn ayɛ investigations na akɔduru. Wɔn wɔ report a, wɔn wɔ wɔn nipa wɔ Eh, committee no so adɛn na wɔn mfa report no nkɔma saa nipa no because the same government ɛna establish committee sɛ yɛnhwehwɛ adeɛ no bia na ani ka ho na mo ma firi akyire sɛ bia na ɛfo akɔyɛ nhwehwɛmu na mo de mo asɛm abɛto dwa Ɛte sɛ I mean sɛ yɛ ɛyɛ anka contempt kura betumi aba mu because asɛm no yɛ establish such committees a ɛtɔ da bi a ne tumi te sɛ high court ne ade mm. committee ɛhwehwɛ adeɛ mu na ɔkɔfiri akyire sɛ me nso me wo representative mm. wɔ ɛɛ committee no so na wafiri akyire akɔ Wafiri akyire akɔfa repɔɔto foforɔ bi aba sɛ, me nnipa wɔ kɔmitii no so koraa a yɛreyɛ adwuma no, me makɔ akyire akɔyɛ nhwehwɛmu bi. Enti nka deɛ ɛda ne kwan mu ne sɛ, BNIfoɔ akɔ akyire akɔyɛ nhwehwɛmu bi a, wɔn findings no yɛmfa mma wɔn representative on the committee, But the na committee saa has been nnipa no, dissolved. Sɛ ɛna meka sɛ Honourable no. ɛnyɛ ne kwan so sɛ yɛdisɔlvo saa kɔmitii no. Ɔdisɔlvo a, Minister no koraa ɛsɛ sɛ ɔresign. Ɛfiri sɛ asɛm aba na wɔate kɔmitii sɛ ahyɛ Ghanafoɔ bɔ sɛ asɛm yi mepɛ nɔkorɛ fann a ɛda mu. Mate kɔmitii, industry players a ɛwɔ me sector no mu nie, wei ka sei, wei nso ka sei, wei ne wei ano bɔ abira. Ɛno nti mate kɔmitii, ɛde wɔn a wɔyɛ outsiders a ka ho, sɛ yɛnkɔtena ase nhwɛ adwuma no mu na wɔmfa nɔkorɛ mmɛkyerɛ yɛn. Na wo ara woasan atena hɔ aka sɛ organisation bi firi baabi a ɛnka committee no ho. Saa organisation no nso wonim sɛ wɔn inputs bɛhia. Enti wo committee no koraa wode member aka ho a wo expect sɛ saa organisation no functions no, eh, eh, eh, findings no wɔbɛma member no na ɔde aba abɛka nkwae no ho na nkwae no ayɛ de. Na afei ɔno de mako nko ara firi baabi aba a wo se ɛno nti yɛagya eh, eh, nkwae no yɛ nti obiara nkɔ ne baabi. Enti there is serious. Wohwɛ a eh, BNR eh, investigation no, ɔmo yɛ yɛ ansa na yɛte committee no, anaasɛ yɛte committee no wie ansa na ɔmo yɛ? I don't know. But deɛ menim na ɛyɛ public knowledge ne sɛ, obi abue asɛm so ama industry players Wei aka sɛ ɛyɛ benkum, wei nso se ɛyɛ nifa a confusion asi. Ɛna minister a ɔda ano ayɛ sɛ wate committee. Yɛnkɔ hwehwɛ mu na nɔkorɛ ɛwɔ mu wɔn mfa mmɛka nkyerɛ Ghanafoɔ. Ɛno na yɛnkaa BNI committee biara sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu. Ɛna minister no committee no so no BNI ni te so. a ɔrepresente BNIfoɔ. Deɛ nti a wɔbɛtena so ne sɛ mhm. wɔn nso wɔ investigative eh, eh, functions a ebi a eh, na eh, eh, de sɛ investigative eh, yeah, know how a wɔbɛtumi ayɛ de aba abɛka nkwan no ho sɛ bia naefoɔ nkwan na ɛtumi hwehwɛ mu a adɛn nti na yɛkɔte saa committee no with mpe nom ne adeade ɛno nti no Me deɛ m'adwene mu paa kyerɛ sɛ biribi bɔne bi asi na wɔkata so. Sɛ sɛn?
Because nsɛm bi a wɔaka, wɔntumi mmɛka sɛ ɛɛ ghost no ɛyɛ aban mmara sɛ ɛɛ ɛde sɛ aban ne saman tumi di dwa. Wɔn mmɛka ghost Moapam ghost, mose mopam ghost wɔ pay roll so, na afei mode no aba baabi a afei deɛ ghost abɛyɛ contractor okay. a ɔne aban ɛtumi di dwa.
Hena, ma, ma menkan saa adeɛ wei wɔ BNI report ne ma wo.
Number two, mekyɛ sɛ BNI report no yɛ wrong.
It shouldn't Sɛ na ɔɔ meki reference sɛ ebia ghost company a yɛn license no but report ne sɛ eh since eh time a Bost baeɛ no NPA has never licensed even a single company ansa na Bost atumi ne ɔmo adi dwa enti sɛ Movimpina ne Zoop oil ɛyɛ licensed anaa ɛnyɛ licensed it doesn't come in. Okay.

Nipa no yɛn woo no, yɛn woo no a ɔbɛyɛ dɛ anyɛ lances. Na kyerɛ sɛ ɔnyɛ company no koraa. Ɔnyɛ company koraa, deɛ yɛasi no no o. Sɛ aban ministry ɛde sɛ company akɔ tena ase a wɔn ne saman ɛredi dwa. Company bi a ɛrɛ existe. Because yɛ register com wɔn a report no baabi wɔ hɔ a wɔn akyerɛ wo sɛ date a yɛde register company no. Honestly no. That's right.
Honestly no. Paragraph one ɛka time a owura Afrɛdɔben bɛyɛ adwuma ɛne deɛ ɛsi yɛ. Ɛna yɛhu document a ɛkyerɛ sɛ company no was registered ne ne certificate a ekuta no sɛ yagye atum sɛ ɛnɛ ne awo company no ɛyɛ first June. Wowɔ saa document no bi wɔ ha? Wei deɛ wamfa.
Okay. Ɛyɛ first June na wei no yɛ public information registra general kɔ hɔ sisi a obi wɔ hɔ na wofrɛ no sisi a sɛ ɔnhwɛ computer so na ɔnkyerɛ moving pina no date a yɛde register yɛ public knowledge wɔn bɛka akyerɛ wo mhm. first June deɛ ma mi ma hu no no mhm. in fact NDC foɔ no eh, parliament foɔ press conference no koraa na wɔn make reference to 29th May mhm. ba mi document a mi ma ko hu yɛ first June ɛna wɔn nya Certificate of Incorporation. But nnipa no dii dwa no nineteenth May.
But bia na reports ne sɛ fifteen companies na ɛbaa forward na Movimpiina na na ne boɔ no ɛwɔ soro which was zero point nine zero Ghana cedis na kyerɛ sɛ ninety pesoes per litre nti wɔn nyinaa no na kyerɛ sɛ Movimpiina na ne deɛ ɛwɔ soro ansa na Nation Links Oil nso pɛ no eighty pesewas ɛna bɔs panyin no ka kyerɛ moving pinafɔ sɛ oh monyɛ no one cedi thirty pesewas. Ɛno koraa na yɛ ɛno koraa na asɛ asɛm no because ateasefoɔ fifteen aba sɛ yɛ companies ni yɛdi saa dwa no tɔn man wosi dabi mekɔtɔn ama saman. Obi a yɛn wawu ghost no na wo tɔn maa no a onni krataa biara no waa wo se fifteen aba a obiara de ayi aba wo se ma ma gya fifteen no a wɔn wɔ nkrataa no nyinaa hɔ akɔ tɔn ama obi a yɛn register no Kyerɛ sɛ it is woka ma no making asi the sɛ matter worse. yɛnkyɛ nni bi na akɔ so anaa? Ah na me nua baa saa adeɛ yi ɛda hɔ Ɛda he?
Animu da hɔ sɛ yɛnkyɛ nni na akɔ so. Animu da hɔ clear sɛ yɛnkyɛ nni na because asɛm yi a woka yi, bi a na ɛno koraa no, ɛincriminate boss MD no further because sɛ yɛn register company no na sɛ fifteen other people aba sɛ yɛpɛ ade no atɔ, wɔn deɛ yɛ register wɔn a yɛnim sɛ wɔn wɔ capacity a wɔtumi yɛ adeɛ no. Wose daabi, deɛ saman no na ne boɔ wɔ fam. wonim sɛ fa kɔ ntɛm. ɔna ne boɔ wɔ soro.
ɛhɛn ɔno na ne boɔ wɔ soro mekɔtɔn ama no wonim sɛ fa kɔ ntɛm ɛyɛ korɔn deɛ.
Sɛsi a wama mahu wo stance sɛ wo deɛ still committee no mmra committee no mmra ɔmo a ɔmo pre committee no sɛ nka ɛbɛyɛ a Owura Alfred Obeng MD of Bust no ɔn stepi aside ɔntwe ne ho na nhwehwɛmu no nkɔ so nti wo foa saa ayɛ no so anaa ɔnsena hɔ na sɛ ɔkɔ a What about that civil servant no a Owura Edmond Acquah no so otuu no fo no, what of him? Me se
committee mmɛyɛ n'adwuma. Menyɛ adwuma wɔ Boston hɔ. Okay.
Committee no, yɛde me ka ho a me serve. Me serve na wobisa me m'adwene sɛ eh, facts a yɛde abegu yɛn anim no ne yɛn mandate no, sɛ ebehia sɛ Alfred Obeng no befiri n'akonnwa so ansa na yɛatumi ahwehwɛ mu yie Anaasɛ ɔte hɔ a ɛmprejudaise investigation bi a, da at that point na wobɛtumi ahu no aka ho asɛm. Okay. Sɛ wote aseɛ.
Na woka sɛ woagu committee no bia na ɛfoɔ akɔyɛ nhwehwɛmu aba nti ɛɛ asɛm mfa n'asɛm nkɔ deɛ a, ɛyɛ katasoma mu aso. Nti no. Yɛfrɛ wo a wobɛ serve wɔ committee no so. Me Asiedu Nkɛtɛ? Aane.
Ah!
Me Kampa pa da kae sɛ fam sɛ wofrɛ me a mɛkɔ.

Ah, na adwene bɛn na nnipa no bɛgyina so afrɛ me? Sɛ adwene a wɔbɛgyina so afrɛ me no, sɛ wonte ase a, nnipa a wɔbɛfrɛ me na ɔne no bɛbisa, anaa adwene a ɛbaa wo tiri mu a woyɛɛ sɛ yɛfrɛ me a mɛkɔ no, mm. wo na ɛsɛ wohunu reason nti a wosusu sɛ ɛsɛ sɛ obi frɛ me na me na mm. wosan bɛbisa me sɛ eh, mebisa wo sɛ what experience ɛna wode bɛkɔ okay what experience na sɛ nka yɛafrɛ wo a wode bɛkɔ committee ne so na dɛn experience na na wonim sɛ mewɔ a

Ɛna masan saa registration of companies ne ade ade so sɛ me nnipa bebree abɛ no a na metwa nti no obiara nim sɛ makɔ sukuu koraa da meyɛ meyɛ business administration nti company law a moka ho asɛm sɛ lɔyani bi sisei lɔyani bi sisei no

Ɔhu sɛ obiara ba bedi akonnwa no a, at least wodware yarefo akyi a, ɔno ne koko so deɛ, ɔbɛ ɛsɛ ɔno tumi dware, nyɛ saa no kyɛ sɛ ne wu abɛ. Anaa wodware akwadaa, wosra akwadaa akyi a, ɔno n'afuru so deɛ, akwadaa a ɔnnim hwee koraa no, ɔte nko a ɔtumi de sra n'afuru so. Okay.
Nnipa a wɔabɛdi ɔman yi so no, Anyɛ hwee koraa no, president biara gya biribi kakraa bi a wobɛtumi aka sɛ adeɛ wei ɛhɔ na ne background wɔ. Ɛno nti n'aban mu deɛ ɛsɛ sɛ yɛhunu biribi bi a ɛda adi sɛ ne ne background no aboa. n'akonnwa die no. Now yɛnhwɛ ɛnaano two point two five billion ɛyɛ ɛɛ million Ghana cedis bond local bond yɛ a wo nuanom mo a meka NDC foɔ mo mmra sodwe fi sɛ mm mm mm amfa yie ɛna wɔde ma obi a onim no obi a ɔne no ɔtwa ka minister no akyerɛkyerɛ mu ama wɔakyerɛkyerɛ mu a but still wɔn de akɔ ama afei de akɔdu Luxembourg.
Yoo me nua baa ɛm sɛ yadeɛ no bi asan akyɛw wɔn sɛ. Nkontabuo mu no, sɛ obi pɛ sɛ ɔdi dwirim a, ebia sɛ kɔntrat a anaa biribi bi a, sɛ two point five, ɔtwerɛ no a akyire yi ɔbɛtwerɛ no three million anaa three point five anaasɛ four million a, wobɛkye no. Enti deɛ ɔyɛ ne sɛ. Ɔtwerɛ two point five billion no in dollars anaa in cedis. Ɔduru baabi no ɔka ho asɛm baabi a, na wakyɛngyi currency no atwerɛ currency foforɔ. Enti w'ani bɛfa so no wobɛyɛ sɛ oh two point five korɔ no ara na ɛka ho asɛm. Two point five billion dollars no nyɛ ne equivalent ne two point five billion Ghana cedis. Oh okay, ɛno nti wɔn explanation nti wɔn explanation no wɔn kɔ ara ɛduru baabi a na yɛka no dollars, ɛduru baabi a na yɛka no cedis. Ɛno yɛ kantan no bi a yɛfa so biribiri nnipa no so. Na meka sɛ ebia ɛyɛ local bond no nti, ɛdɛn a ɛyɛ local bond, ɛyɛ local, ɛyɛ international bond, oh, ɛnyɛ local bond.
Sɛ minister no ka sɛ floating wɔ ha na Ghana cedis oh, yɛ local bond. Ɛno nti na woka 2.5 billion. Exactly. Ade no yɛ 2.5 billion dollars. Oh, okay. Ɛnyɛ cedis.
Nti deɛ minister no ka ɛnyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ nokorɛ because Bank of Ghana foɔ aba abɛka sɛ ɛyɛ dollars. Ɛno nti again institutions yɛ akrahye. Bank of Ghana foɔ a wɔhwɛ ɔman no sika so ne bibi biara sɛ ɛyɛ dollars. Ɛna minister a politicians a appoint no, ɔno abɛgyina parliament sɛ ɛyɛ cedis. Enti sɛ sɛ obi minority foɔ ka sɛ yɛm yɛnhwehwɛ mu yie a, ade yi so ɛyɛ at the top level. Enti woka sɛ wogya no ha a, Ɛɛ, nipa korɔ no a wobɔ no kɔn adu no, ɔno ara na ɛkɔhwɛ mu aka n'asɛm. Ɛno nti sɛ yɛde akɔ aburokyire a, aseɛ no no. Na dɛn na moamee a exhausting local means na. Sɛ local means no bi gu so a outside so. Ɛɛ, nti m'asɛm ne sɛ, sɛ nka efiefoɔ. Ɔkorɔmpɔn kum n'agyae no na ɔsanfra nso tu ne nwa. Ɛɛ, sɛ nka efiefoɔ a aka biribiara awie na afei te sɛ wo anka no yie na ansi yie a, na nka wode akɔ te sɛ ɛmfa no sɛ African Courts of Human Rights, wode kɔ a na wɔabisa wo sɛ, Wa exhaustiw local means nyinaa anaa? Wo se ae because supreme court ɛhɔ ne final wei sei nti anyɛ ye. Nti sa ha no yɛ exhausti local means a? Dabi dabi.
Players a ɛyɛ involve no wɔn nyinaa nyɛ Ghana foɔ. Yeah. So ho. Nti no ɛyɛ international transaction. Obi wɔ ne kurom ɛna wo so wowɔ wo kurom na mo di mo dwa. Ɛna adwadie no nso yɛnkyerɛɛ sɛ Confusion si a, sɛ nneɛma saa no, sɛ yɛkɔ parliament na yɛkɔ yɛkɔ debate aka ho asɛm a, yɛbɛkyerɛ sɛ sɛ problem biara si wɔ ho a, yɛtumi pɔinte sɛ yɛbɛka no America anaa yɛbɛka no Ghana court anaa yɛbɛka no Luxembourg anaa yɛbɛka no third country bi. Wɔn contract no ankasa kyerɛ sɛ asɛm si a forum a yɛbɛkɔ akɔka. Because sɛ saa adeɛ wei ankɔ parliament amma MP foɔ ankɔdwene ho anyɛ ayi biara nti no, akɔyɛ sɛ ɛhɔ no yɛ vague. Enti sɛ wode kɔ Ghana court ha na wofrɛ oburoni company sɛ ɔmmra hɔ se memmra a, deɛ bɛn na wode bɛyɛ?
Ba sɛ mo nim ne nyinaa na mo di kan de hyɛ aseɛ wɔ Ghana ɛne adɛn na mo hyɛ aseɛ mo ankɔ outside. Ɛwɔ afã bebree ɛwɔ afã bebree. Okay. Wahu conflict of interest deɛ no ɛno wɔ shrine. Okay. Ɛno no yɛn yɛ nipa no a ɔgyina yɛn anim sɛ ɛɛ ɔ represent yɛn Ghana foɔ no ɔno ne ne yɛ bi akɔ yɛ conflict of interest a ɛne ɔno ara ne interest ne ɛɛ ɛde sɛ n'adwuma no abɔ abira a ɛno yɛ purely Ghanaian system. Nti yɛbɛtumi de ato ha. But adwadie a ɔno ne eh, aburokyirefoɔ mm. adi wɔ yɛ din mu no, wode kɔ ha nko ara kɔɔto na wofrɛ no hɔ wofrɛ no ha na ɔsɛ mensi ha deɛ na ade bɛyɛ no yɛso yɛni tumi biara ɛna sɛ wode kɔ wonim sɛ ghanafoɔ koraa asensan agreement bebree eh, president kofoɔ tam international deɛ bɛn deɛ bɛn wɔn ne amerikafoɔ san ne yɛ sɛ amerikani biara bɛdi bɔne wɔ ha Yɛn try no wɔ ha na yɛn fa no nkɔ ayi no, yɛn fa no nkɔ America no. Reciprocal biribi biara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ Ghana ni biara di bɔne wɔ America a, yɛn fa no mmra Ghana mmɛ try no, wɔn deɛ etumi try no kye no tum wɔ hɔ. Ɛno nti no We are not equals in several respects. Nti yɛn yɛne tumi a yɛbɛtumi afrɛ nnipa no sɛ wɔmmra. Deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ ɛfiri nnɛ kɔ yɛmma wɔmmɛdi dwan wɔ yɛn man mu biom. Ɛno ara no, biribi ani hɔ a yɛbɛtumi ayɛ no. Gye sɛ wode no akɔ ne kurom hɔ kɔɔto no, na ɛhɔ no, ɛhɔ nso no, a yɛ register no no, ɔhyɛ hɔ mmara no ase. Nti sɛ deɛ waba abɛyɛ, sɛ waba abɛbu third world country bi na ne conduct bi ɛmfa ɛɛ transparency rules no so according to country a wa register wɔ mu no a, mm. yɛtumi ɛ ɛ ɛtwe n'aso wɔ hɔ kye no tum wɔ hɔ. Okay. sɛ wote aseɛ okay. ɛno nti that is wohwɛ brogya gyamfi na de conflict of interest deɛ no kɔɔ shrad yeah. ne stance no yɛ ndc as a party stance ana Oh sɛ ɔno ankyerɛkyerɛ mu ankyerɛ wo yɛ support no paa strongly but ɔde kɔ as a individual ɔde kɔ sɛ ɔyɛ Ghana ni but yɛ support n'asɛm no paa. Mo support no sɛ moyɛ opposition party ofiri mo party mu anaasɛ. Yɛ support no sɛ Ghana foɔ sɛ obi yɛ conflict of interest a ɛtia constitution ɛno nti obiara a ɔde no bɛkɔ biara no sɛ yɛnhwehwɛ mu no. Sɛ yɛsusu sɛ nnipa no ara ayɛ saa bɔne no a, yɛbɛ support. Ɛna Luxembourg aburokyire deɛ no nso ɛyɛ minority foɔ no bi na ɛde kɔɛ no nso mo support anaa mo wɔ stake wɔ mu ankasa. Full yɛ support ɛno nso sɛ ɛno nso yɛ members of parliament ɛna aka abɔ mu a wɔn yɛ nti yɛ support wɔn paa na saa deɛ nti a yɛsusu sɛ kanta kanta no wɔ mu koraa ne sɛ saa ɛɛ main Company, parent company no, yɛregister hɔ no wɔ ne sɛ US. Ɛna ne fa bi a ɛne yɛ di dwa no, ɛno nso yɛakɔ register ɛno nso wɔ Luxembourg. Okay. Ɛno nti na akɔyɛ sɛ yɛ yɛ yɛsum fidie no bi wɔ ha ne yɛsum bi wɔ nohoa. Okay.
Sɛdeɛ yɛde yɛda asɛ deɛ ɛbɛyi aboa mo. Mm. Mo yɛ sɛ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛhu mo sɛ mo yɛ vibrant opposition party. Masa, ɔman no mu yɛ den na yɛnni sika a, Sɛ woyɛ NPP o, NDC o, CPP o, ho kyerɛ wo bi. Ɛno nti yɛasɛdeɛ as citizens a yɛwɔ ɔman mu sɛ wonya mfa obi nkɔ kɔɔto ahwehwɛ bi. Sɛ obi a obɛdi bɔne wɔ ɔman no mu no, di n'akyi na twe no na ɔmmɛyɛ ɔman no asɛdeɛ. Sɛ me ma kɔ kɔɔto no bi da. Me de eh, de sɛ auditor general akɔ kɔɔto da. Because na eh, yɛ man mmara no kyerɛ sɛ wontumi nni auditor general no mmoro woduru 60 years a ɛsɛ sɛ ɔkɔ retirement. Okay. Na President Kufuor baeɛ ɛna ɔkɔkɔ faa eh, Duagyeman. a na wakɔ retirement, waboro sixty years na akɔ retirement, ɛna ɔyii auditor no a ɔwɔ hɔ na ɔkɔ kɔfaa no firi n'ahomegyeɛ mu san baeɛ sɛ ɔmmɛdi auditorgye no. Ɛna me se, yɛkaa wɔn sɛ wɔn na ɛwɔ tumi, na me se yɛnni ne kwan so, nti mede kɔɔ court. Yɛtwee aa ma wɔn wɔn lose election no wieɛ ansa na ɛɛ wei no, ɛno koraa again Professor Mills kuro yi ara. Ɛnna ɔfrɛɛ me na ɔkaa sɛ, Papa no a wɔatwe no abɛduru saa tam wei sei no, even eh, contract a yɛde ama no a wo sɛ wonte ase a yɛatwe no no, aka bɛyɛ six months na aso. Enti no, sɛ aban foforɔ biara a anka ɔbɛka sɛ Ɛɛ Attorney General Office a ɛwɔ hɔ saa berɛ no a na wɔn protect no no, ɛnnɛ yɛn Attorney General ba, nkɔkɔ akɔka sɛ yɛdi fɔ na yɛakye papa no anaa biribi bi saa. But akɔkora aka six months nti ɔnsom na ɔnkɔ na wasom ɔman no nti. Ɛnneɛ sɛ na wo court no mfasoɔ amma so. Monnyae, monnyae Ɛɛ saa case no na ɛgya yɛ na papa no nso mmɛ na ɔkɔ ɔkɔ ofiri kɔ yɛ. I so see. nti as I was an individual a meyɛ m'adwuma. Okay. Nti nti no obi biara yɛ obiara sɛdeɛ wonim sɛ meka ho na ɛtwerɛ constitution no. Aane, you were part of the consultative assembly. Ɛhɛn, yɛwɔ ɔman ba pa biara sɛdeɛ a ɛsɛ sɛ wɔtumi yɛ. wɔ hɔ. Ɛneɛ wɔ deɛ state institutions no nko ara na ɛwɔ ho tumi sɛ yɛtumi yɛ. Sɛ wohunu sɛ biribi kyere w'adwene na ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ wode kɔto kɔɔto anim a, wotumi kɔ faale nkrataa. Deɛ individuals ntumi nyɛ ne sɛ Wobɛboaboa w'akodeɛ na wurawura amanfoɔ fie sɛ, 'Mahu sɛ wei awia kaa me bɛ, bɛ, mereba abɛfa wei ayɛ sei, mereba abɛfa wei ayɛ sei. Ɛno nka ho sɛ, but ɛ, wotumi kɔ court anaa wowɔ ho information a wotumi de kɔma the appropriate institution a wɔbɛyɛ ho adwuma. Ɛno Any nti no. idiot can go to court, ɛringe bell bi wɔ w'asom.

Onni logical thinking. So ahu? N'adwene no nsisi so. Nti na wokae, mekae sɛ eh, Dɔkta Asamoah kaa biribi wɔ parliament sɛ nkurɔfoɔ bi wɔ problem with logic. Sɛ wonni problem with logic a, w'abrabɔ nsi so. Because w'adwene no biribi biara a wobɛdwene biara wo ntumi nsisi so. Logical thinking no, In this particular case a meka sɛ any idiot can go to court kyerɛ sɛ sɛ woka sɛ ɔm sɛ court wɔ hɔ ɛna nnipa wɔ ha ɛna ɛse mo dodoɔ yi a mowɔ ha yi obiara bɛtumi akɔ court okay. society no a mowɔ mu no nkwaseafoɔ wɔ mu anyansafoɔ wɔ mu animdifoɔ wɔ mu wɔn a wɔn kɔ sukuu da kora wɔ mu Enti constitution no ma ho kwan sɛ every Ghanaian no, every Ghanaian means sɛ the wise men in Ghana, the idiots in Ghana, the foolish men in Ghana, the obi a ɔwɔ Ghana biara no, mo nyinaa mo right yɛ pɛ sɛ mobɛtumi akɔ court. Thank you. Enti ɛnkyerɛ sɛ obi a ɔbɛkɔ court biara gyimi. Sɛ wo interprete no sɛ Obi a ɔbɛkɔ kɔɔto biara gye me a, na kyerɛ sɛ you are saying sɛ it is only idiots who go to court. Na that was not my words. So now you are doing subject Enti verb mese, agreement ne I am semantics. going sɛ, dabi, that is the truth. Sɛ meka Okay. sɛ any idiot can go to court a, Ɛkyerɛ sɛ ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, de sɛ kwadonto biara bɛtumi akɔ kɔɔt. Ɛnkyerɛ sɛ obi a ɔbɛkɔ kɔɔt yɛ kwadonto. General yɛda ase paa yɛabɔ nkɔmmɔ General deɛ ɔba a yɛbɛbɔ no tenteenten so ɛmfono yɛn yɛmmerɛ da nanso wei ɛbere no kɔ nti meɛmfa ho nsi ha na yɛnka nkyerɛw sɛ nnɛ yɛne General Secretary ma NDC ɛyɛ General Mosquito a ɛdin baako a ɛhyɛ adaka mu paa Heavy Weight ɛ yɛne no ɛbɔ nkɔmmɔ ɛbibire no ɔyɛ Wankyi West mmarahyɛbadwani from 1992 To two thousand, Wayɛ soafoɔ da, kyerɛ sɛ adwuma deɛ wayɛ bi da paa, na deɛ n'ani gye ho ne sɛ ɔyɛ obetwani a nnɛ otwa blocks ɛne ɛne ne di nkɔmmɔ. Me din de Yaa Kunama, thanks for watching, ɔkyena adekye nsoroma bɛtoa so.